ndaitombokuti admaya kadembo uchiti pirori ndakazorohwa namdara kanyemba uchiti ndiri homi aiwa kugangamwa zviwo unogangamwa wadhibha uchiti udown pamwana hello zimbabwe my name is nisha tis aka anisha tashingashoniwa ndiri musikana Ah, sorry. Hello Zimbabwe, my name is Nisha Tis, aka Anisha Tashinga Shonion. Ha, ndakazvarwa muchegutu ndoma ndakakurira. Ndakadzidza primary, ndakadzidza pa Hartley 2 primary school and then secondary ndakadzidza pa Pfupajena. Panova ipo panozikanwa nokunzi pama Greens, but then pa Pfupajena ndadzidza form one chete and then ndova ndazoenda kumhondoro kuna gogo vandanopedzisira pamashiya mombe secondary school so um, zvemangoma ndazvitanga i was 14 years pandakatanga tanga kuti ndafunga song ndane 14 so taenda kuchikoro zvekuti kao kana pane masports mombo pane zvazvekuti pane pane pa system taitotambira kudhuze nekumaspika tombopiwa mike womborovowa no two so zvinhu zvekuti ndaingonakidzwa nekuimba naturally chero pamakore angu even ndiri mudiki ndaitoti chero ndakanzwa song yemunhu ndatanga kutoitedzera ndaitoibata ipapo ipapo zvichitoenda ah, tapedza ndakapedza kunyora form four yangu and azvanyatsobuda bo kumaresults ndobva ndayaripita pamashaya muhombe pai pai haa zvina kubuda kuti safe and then vandadzoka kucheguti ungoti kwakolid zvezvo kuti ungoti mwana atopedza zvinenge zvatoramba tauda toona mamwe maoptions toita zvemacourse and chii so ndisvika kucheguti ndakatombo ndichitosvika kucheguti the first thing ndaitoti hai ndidomboita zvekuimba ndombotrya zvekuimba and then as like ndakuudzwa kunzi ah because ndiri munhu wekuti maybe now tikaiwe kumusha ndasina kana idea yekuti kune youtube channel kune chii kune masong anofamba sei anowanikwa kupi ndasingatozive zvese izvozvo wanguziva kuti song isi tozongosenderana kana ari mabeats kana mariddim ataita taizongosenderana so ndakutoudzwa izvozvo was like ah, zvinhu zvikaizvo i don't think ndozvikwanisa ndo first thing ndangoti ah, i don't think kudhe ndingabvumidzwa ndoti ndakushow todzoka manheru anoitwa manheru ndanotongo ndega ndandotongozvikansela so ndangotanga kuita zvinhu zvakawanda wanda kutsvaga zvinhu zvokutengesa tengesa so that ndigare ndine mari panga ndiri because makore unongochiona kuti makore akutoenda so one day ndakazoti tiri kuchechi chechi yedu inonzi edmc ministries so taive kubosbury kune the other branch mm, youth conference hapane pa system foot then the guy there's this guy anonzi kuda habva aridza bit atoridza bit paipa natosvika natora mike ndakutoimba kangoma kangu so kangoma yanzi handitongwe newe ini satani ndoenda kuna jesu kune patani kachitoenda something like that then my prophet was like ah but i think because vaazondiudza service yatopera kuti ah, i think unofanira kumboenda se Bonorekodha voice rako riri bho. He was the first person atanga nobhadhara studio fee kunonzi kuwezulu studios handarekodha paya ndaitanga ndichachema zvakaoma zvinzi dai dzokorora kudai hasirizvo kudai chiita so voice but zvakazongobuda so zvinhu zvese zvinoenda nekujaira tikatozojaira studio kutozojaira kuti a ah, unodai unodai unodai unodai nokudai nokudai until tane idea yema yekuita matiktok machii kuti unofanira kugadzira page and stuff kusvika tazosvika batiri izvi izvi my, my breakthrough song was kutsamwa kune labor featuring saint flow yeah zvinofa zvinoto handizive ndikuti zvinodederesa here kana kuti zvinokatyamadza hazvisingori simple as pamwe matorero atinozozviita zvazvo zvekuti kungoti ah because i still remember song ya isati yatobuda ka ndaitone imwe fiye yekutoti zvinoita yaitoma ndiri yekutoti ah zvinoita zvinoita rikatone so ichitozobuda song ichitoputika vanhu vachitoti ah uyu uyu musikana akayepa hazvinhu zvakandipa power ndozvimwe zvinhu zvikutongondipo futi pawo because haisi nyore kuti unongodai watodai then vanhu vakutotisa kutotamba ini kana chinyora song uh, especially these days hangu mm, ndongoti toti ndapiwa bit rangu naproducer wangu and then say ndoriridza ndongo Alright, andizivi pane matunes anotanga kutouya achitovaiba kuti ah, iyi kudai iyi kudai then ndotokwanisa kutoselecta kuti ah but this beat because chichakosha pakutanga kuziva kuti beat iri rikuda song yakaita sei usati wanyora saka ini usually kana risiri kuti handina beat ndingori munhu chinonyatsondiinspire mashoko enyu amunotaura lese taswere tese dai like takabata foni yangu zvezvekumanotsi pane kwandinonyora kutongonyora wedhi toti vati kana kuti huku yakadyiwa kana kuti inonzi huku yakadyiwa nemuroyi kana kuti yakabiwa nemuroyi that wedhi rakangoita kunge rameka sense kwandiri ndotongotora foni yangu ndotongonyora pamwe pacho usingatombozivi and then ndiyo zvinozongobatana zvinozonobatana pano pekuti kuti andotofunga kuti ndine statement randakambonyora rinoenderana nechi nesong then ndozvo zvozongonobatanidzwa oh, no sometimes zvinhu zvemunhu zvinhu zvatinoswera tichiona zvakutoona kuti izvi ndozvikuitika sometimes wo ya zvinhu zvinge zvichiitikawo for real kutoti ah ndatosanga nechinji yakadai because song yaunoti nyatsonyora hakuna chinhu chiri chine pavo sesong inonyatsonyora exactly zvikuitika mulife mako anenge ari mawana but hainangu mostly kutongo zvandaona uku zvandikaona uku zvandinofunga oh, admire kadembo ah. Alright, zvakaitika handingamboti ndine pandikawana inspiration hangu for admire kadembo but chakaitika ndechekuti ndakafunga that line line rekuti ndakangofunga line rekuti ndaitombo kuti admire kadembo chete pirori and zvega zvakabva zvangondileader kuheartbreak kutoti ako ah, nyaya iyi kutaurika apa ndeyei ndomlike andizive kuti mukuzvinzwisise mukona kuti musikana uyo ari kuti chii but chinoitika nje kuti ndokwanisa kungofunga handi kungofunga kuti sadza rapera ndototi ah zvinhu izvi ndotozvinyora zvakatodaro ndotozvinyora but then ndatozoenda kustudio ndakutoti ah nditire bit ndine idea yangu yakadai ndopandokwanisa kupedzisa song yangu o ndokwanisa kutoipedzisira ndiri kumba but hazvisi zvinhu zvokuti zvinotobatika kuti ha ah, ndakazoona mai panext vakazodai saka ndakazoona izvozvo ndaamaya zvinhu zvekuti ndiri kutongoona paground ndatongozvifunga ta ndaitombokuti admire kadema and patikatozvifunga ndandine imwe brother yangu inonzi pablo so tikatoseka tikati a ah, nezvaiitwa kanhingi kuti admire kadembo ndo line robva wafunga ndaatongoti a ah, bom in panyaya idzodzo zvinongonzi wo tangokura chingonzi kunyarara kunokunda kutaura because sometimes hauzivi munhu inhau yekuvenga here yatataura izvozvo inhau yekutiwo akambozviexperienza here because zvinodependa necomment ka mumwe anogona kutokomenta asi zvekuti ini lese ndiri kuti ha vanhu ngatidananei rudo runonakidza mozoroorwa mozoita sei pane mumwe akachemedzwa nazvo and anogona kukomenta akatora side rake kuti haiwe nisha wanga utaure kudaro wanga ite sei so takatanga kutopindurana ratoo drama saka handiona kunge kunyarara indongonyarara even comment section yangu matarisa kungo kutongonyarara because amunhu ngashandise data rake zvaanoda ya yeah. so uh, this is what happened ndakambo ndatoya kunoku ndakugara kunoku so ndatsvaga imba kusaning ndiyo baiba i was still in chegutu ah, imba iripo chichii ndobva ndauya ndakutangogara ndega tatobva kudheni tatoti takuya kubasa ndobva ndagara so ndangowana imba yekuti ahupo ndasvika ndati ah, paden apa its fine but ndofanira kuita sei fanira kupabva ndobva ndabva so ndakabva pakusaning ndio ndawana imba mamirume ake die andi so the guy akati pa, akati pane imba munhu wekuti ndakasangana naye achitoita zvegarden mbresen mm, aitoti ah, but kana udawana dzimba kunokunosebat onditi ah, wakaenda pamashops pane chakadai so but i ndine friend yangu inechi ine ine imba ati abo ndobva ndataura namoms wepandaigara taa ndakubuda ndobva ndashifta zvinhu zvangu taienda tasvika padeni pa, pa then vanafonera the guy uyo wekuita zveloan andatosvika zvanzi amira ndisvike tapinda pepe because ndandatomboenda ndakanoiona nzaa unouya chichii vandasvika then the guy akutongotaura kuti ee haana moms vakazoramba kuti this room itese ipinde munhu hanzi imba yedu atanga yarenovetwa ina Ah, ngari mawani ah, iye vangari ipapo ndo vanhu vekuti ndakanyatsogaya kuti handingatakure masii ndodzokera ucheguta hazvisi kuita ndoita sei pana like handizotaura hangu ndakazoita sei but nguva iyo yanga yakaoma aiyangu yanga yakaoma aiwa tokwanisa kungutaura kuti nguva iyoyo yanga yakaoma haa ah, ndovanga mungoninzwisiso yanga yakaoma ah! ah, i think asiraiti kuti taure panapa ya ini kune munhu anenge akanditariso achiti uyu musikana uyu ndoda kuzenge ndichiita sange zvaanoita ndoda ngomunzwa chekutanga i think kutongofocusa life kutongoziva kuti inini izvi zvinhu ndozvandiri kuda because wakaita two maoptions zvinogona kuzokunetsa pamberi saka panotoda decision making kuti ini ndakuda kuita izvi one then wofocusa because aroad yacho ine tunhu twakawanda wanda tumasilly things turimo twakawanda twekuti wakangovarairwa ka unozokeruka maybe wato Mai vemba oh, ndozokaruka watorasika wakutonzi ah iyo kukwave ndokupi unogona kutozorasika futi kutonzi ko izvi zvawakuimba izvi ndezvipi sa chandokwanisa kungotaura ndekungoti kuzvichengetedza nekuziva kuti ini ndiri kuda izvi kungoziva kuti chinhu wani chandiri kuda ini kuimba kana kuti chinhu wani chandiri kuda kutamba Hatisi kuti kana une shop yehembe usaite zvegrocery maya unokwanisa kutofokaza but apa nechitaura chinhu ndichiburikidza through chipo kuti nini andine chipo changu chebhora but wakati une chipo chebhora wozoonekwa futi uri murelay nevanhu uchiti futi ndomhanya futi wakutotsomana nezvinhu zvisingaenderani ah, nemachallenje reni Ah, but ndingati semaexample api challenge iwe ainoona ah, challenge inogona itoripo but pamwe handiitore sechallenge imozobvunza producer izvozvo handakatosangana nazvo big time eh. kutonyatsonoti ah, ah, ah. but then kuti ndichitaura like akuno ndogeto rangu so ndatanga kuzoti ndakazonzwai like munhu wacho akatoona kanhu vatoziva ndi ndi kutaura right chakatondibvisa kuchebo to it was nash tv zvakaitika ndezvekuti through matiktok videos angu netsimutarisi vakaona one and then obva variposta papage but ndikutsvaga this person chichi vanomuziva so vanhu vaitega vamwe vanondiziva vaitofona that day asi tirumeva nhasi tori nadad inini pache zvangu ndaita zvekufonera iyo mutarisa kutsvaga then andatenga bando rekuti ndene paapp no andapewa screenshot toona kuti ah zvesure so pamba pakanyoronza akasvika pagedhi anoona the, the security guys and then ongova sure this message so ndomafambira azvakangoita mangwana acho chibva ndatoya kunoku and then vanoona misimutarisi takataura taura zvakawanda nezvemusic andadzokera padendo pandikasoprocessa kuti ndichiuya kunoku manje ah, ndingangoti pakafarwa zvekutodaro pakati pakafaro haa zvinhu ameno handikwanise kuzvitsanangura right now because hamusi mandiri me musingazoziva kuti ani chaingotaurawo but to be honest ah, zvinhu zvinongofadza kutongoti haa ah, pamwari vanenge vachiona vanhu avo yeah right yeah so actually before this what happened my producer akandipa beat manicure ansendra beat and i think ndagara naro two to three days after ipapo eh, iafro ndofunga kana muchirinzwa its an afro beat angoti ah, koti kamboita something different ndototomusendera kaaudio nati angamboita ah, something ati zvichizobuda here because ndakatomuti like i still remember ndakatomuti haa iri bitsida kupera da kuti ripererese nchirimba nechirungu Vanonsendera stick achitoseka but then ndakatozouya and then we recorded the song tabatsirwa nethis ndine imwe brother yangu inonzi tami so aitotibatsira here and there kuti apo apo tapedza song tikaenda kunoishutira kubulawayo shutwa nethis guys uh, veafri uh, art tobva tashuta vhidhiyo redu rakanaka rakanaka rakanaka ndazvita video redu rakanaka zvisingaiti and ah, zvainakidza both the vibe anga ari mawanda ah, ndikutozvinzwa izvezvi and ada kungotaura kuti pakuimba kwatinoita izvezvi kuimba kwatiri kuita izvezvi right now its not like Zvichaperera panapa. Handina mafans anonzwa chiona chete. Kune mumwe anotonditi I'm not understanding zvawaimba but then the vibe is correct or tune yaukushandisa or ndikunakirwa ne this flow. So pamwe pacho zvinhu zvekungoti tiri kungoita zvinhu zvinobata munhu wese sa zvekuzoti ndirambe chingonzi haani sha shona shona shona shona hanambo ndikuburitsa album rechirungu ini zvinhu zvavatotanga kuona like izvezvi ipapa but then ndikutoziva kuti kune vamwe vakatoinzwa vakatoti a ah, atoimbawo nechirungu zvikutomeka sense akuita se tiri kunzwawo sa ndiri artist so zvinhu zvangu zvinofanira kungoenda nedirection yandiri kufeela inini like paground patangira idea tongopedza zvakadaro because hatirambe tichiita kana chinhu one takamboita izvi todzokorora vanhu vamupedzera kuti akowai kungoramba uchitira zvinhu one but kungoti tinakiro tese hatingazoiti tese hedu but kungoti vashoma ivavo vanzwe zvandiri kuzama kuita yeah. i think panguva ino yatiri kune every parent yekuti ndine mwana wangu kwanisa anofarira bhora but vakumurambidza mwana ufarira kutamba but vakumurambidza ndokufunga kuti its high time yekuti vachingoziva vachingoziva kuti kana mwana wangu achigona chakati ndofanira kumusapota izvozvo because ndo kune life yake ndo pane future yake hapana chinhu chinonakidza sekuita zvinhu zvaunofarira zvekuti ndotaura kuti ndakakura ndichiti ndoda kuzoimba ndototi ndakuimba izvizvi ah, zvinhu zvino handizive zvinhu zvinonakidza zvekuti even chero mucomment section yangu chiona kuti vanhu vandadzana vachiti a ah, nemaroero aita madesi kana kuchikoro kana chii zvokuti ah, zvoita kunge mafanis but then now ndopatatova saka mwana wese anenge achida kuti ndida kudai anenge atone picture anenge ane paakatotageta wakabata foni yake makatozara vanhu vebhora vanototi inini kana ndoda kuzoita sauyu kana kuti ini ndida ndine maskills zvinhu zvakawanda ishungu dzese dzaanenge akaisa saka hatisi kuti chikoro chikoro chito nebasa ngaapedze ngaatonyora fom four and kana muda kuti adzokorore ngaatodzokorora but then anongodoka support kuti akauyawo ngaafile free kuti ah mama inzwai kana kuti baba inzwaiwo kana song yangu kutanga kutoti ah but une voice but une chii because inini inine munhu anisapota haasitombori kana kuti toti munhu mudiki ini ndaisapotwa nagogo vangu sezvandataura gogo vangu chero chero toaindudza kuti aona ah, voice rako Ah, rakanyanya mchembero wangu cheche because ndiri munhu aingogara achingoimba chero paden chero sanditozotanga kutomurovera chero nditomuiti ndanyora zvakadai ndanyora zvakadai vaitonakidzwa ha ah, zvinhu zvokuti zvinhu zvokuti sviri nekaku kakushow kake kutoti munhu anotouya kana nefoni yake achitoscream achitoti nisha uh, unomboona kunge mafanis but then tisati asvika palevel rero kuti understand kuti ndo zvavepo ndo zvikutoitika otherwise ya patiri kufamba vanenge vachitotiona kuti ah, nisha wadii nisha nganimbotora piki nisha yes nisha ndimhoresewo yeah. i think ndokwanisa kungokumhoresa Hai hai zviri sei muita sei and then pa that time kana pasina time maybe wani wangondibhiga ndongokubhigawo back and tot maybe pamwe masituations ekuti munhu anouya utori nezvimwe zvikutokutori nezvimwe zvikutokunetsa but then anouya ne this excitement yekuti unotozoti ah hapana Rege timboita izi todzoka yedu papoint pa yedu but pane mumwe munhu wekuti ndosangana nemunhu nhasi mumwe ndotorwa naye piki mumwe ndototi handisi kukwanisa depending nepanzvimbo yacho kuti yakamira sei nezviri kuitika zvii netime probably voice rangu voice voice voice rangu rine kamwe ka uniqueness ritori unique infact rega ndiri rine kamwe zvinondi plus dressing ndongopfeko zvandoda rega ndingoti zvandoda orit because ndakazozviti zvakadai mwana ozoti wakaziva sei kuti ndo zvazvikaita saka ndongopfekawo zvinhu zvandoda inini zvandofeela comfortable nazvo zvisingazondinetsi okay yeah ambokuudzai something guys muona chi inini ndoda ndichikuda career yangu kuti ende kumberi one besides zvecareer da kuti muteere point yakutaura vamwe vakatombondiona ndinaroo yawo vakatanga kuti me wait da kupa point vakatanga kuti maybe unoda ndinaroo yawo you are the royal wati kutaura unofila sei dambokuudzai something guys dambokuudzai something uye iye nzimbabwe handi vanhu tobelieve zvatada turi zvauri kuona dai akapfeka kadress kadiki nechima igona kutobuda panapa muchiti a ah, that girl millicent anenge anoita zvemabhawa isa through kukura kwatikaita isu zvandi but my point here is ya yeah, people vanozvitaura comment section hey, nicha hey, uyu mukomana hey, chichandi at first you might be ah, like but you might say why vanhu vakudaro dangotauro according to fambisira ndoita life and why vanhu vakunditi ini ndakadai ndakadai mafirst days and and then i realize no maya ona hembe idzi this clothes ndodza ndotoda zvemoyo zvekutoti wakatonditengerawo dress i say thank you but then and ndongoti thank you iya iya but my point here is bro kana muri fani rangu inini chiti nechandomufarira do you think unochinja mind just because nisa shade she's not straight da kubata point yamataura yekuti hanzi ma like you are trying saying vanhu eh, mabusinesses vabva vangoziva kuti vari kuona munhu akadai kana kuti munhu akadai so like do you really muona this method yanoshandisa ndo yakandibatsira kutosimba even pacomment section kuti no wakava papeji rangu uchidai then hausi wangu but its fine ndokusiyawo ita se wokomenda ukuva papeji rangu chitoni chandokufarira ndofarira voice rako ndofarira dressing yako then uri wangu mawex ngairisi ngaende ndikutaura zvamataura but then ndada ngotry kuclarifya kuti no its about kana vanhu vachindibhuka inini ka ngavatongobhuka ka vachitongoziva kuti hapa takutongobhuka nichatisa nichatisa nita zvakati zvakati zvakati zvakati nisha anozoda 100 mahenes ndo zvinhu zvatinoisa paground handi sematauriro atiri kuita izvizvo but then tangodzoka hedu kulife ka vanoda vanotida ngatiendei whether uri kuziva kuti zvakamira sei zvakazodai ane vana two here kana kuti haana tiri kuti ngaite sei thank you ya so ndongodzokera mashure muchana ndiri munhu wekuti pandikatokura and gogo vangu vandaitogara navo havatodi munhu nanhasi like vatone belief yayo kuti matrauzi ndevanhu vanohura and stuff ndo nanhasi chero ndikavafonera ndo munhu wandikakura naye ndaitopfeka masketi zvekutodaro but then ndichangoita phone like social media and stuff unotanga kuona vanhu uchionawo zvikuitwa nevanhu kuti ah izvi ndozvikuitika and stuff so ndine maworks ma andaiita kuchitown brother yangu imwe inonzi malvin so vatonditi amufana wangu ukuona chiiwo zvaungorika unekapatani kanenge ka 10 so pakamenshena that person mum artist wekunigeria so ndatogarowo ndaitomufolowo maposta ake chichonakira kuti a ah, munhu upfekira ndandoya ndoodaini zvemwoyo chaizvo kunyatsofila kuti inini haa kungoshaya hangu but zvinhu izvi ndochi ndozvandinchida so zvinozosvika time kuti unosvika pakusvika pazvinhu zvacho kuti ndaamo and then tozviita i know a lot of people comment section yangu kazhinji haitoshaye munhu anozoti ha ah, uyu akadai uyu akadai but then thats not the story isusu tiri kutofokasa ini ndiri kuita zvandiri kuda ari kukomentwa zvakuita sei zvaari kuda only the people vekuchegutu nevandiri kugara navo right now ndo vanokwanisa kutovaudza kuti haa mukuona nisha nisha akatodai akatodai akatodai the reason why andisingadi kutsanangura like panga ndichimbotaura pepai the reason yekuti sometimes ndofunga kuti zvandofunga inini ndo zvinofunga vanhu do you feel like munhu anocommenta comment section achitoti haa ibvapo iwe hauna chaunogona ye wakamboimba songa yakadai yange isinganakidzi wakazoimba yakadai do you feel like takatora munhu ye tikamugarisa apa tikamunzwisa song yamunoti is the best or maybe in seven million views chit ah, nichani song iyi makamunzwisa im do you feel like anotaura kuti haa ah, nichi anogona ahambodaro why because wakatena wakatena off kumunhu and une chibelief chawatobuilda muhat mako ka chekuti unongotosvedzera kuti nonsense chero ndakati no you say nonsense thats why ndisingade kuexplaina stere bcause i feel like ungoti haibvapo waigoti chiiko pacamera and ndo zvine vanhu vakawanda so i guess pamwe ndapindura pamwe handaunyasisa ndasvika tokwanisa kubatsirana but inini zvandiri kutopfeka guys zvese zvandiri kuita voice randiri kutaura naro and hapana pandikamboti mwari chindipai voice rinenge remukomana kubva kune rechisikana and hapana pakambonyorwa kunzi aya aya ndoevakomana aya ndoevakadzi mubhaibheri kana riripo vhesi racho tozobatsirana kutsvaga but zvanditori nhasi ndozvandika voice irori iri hapana kana irori ndoranditori naro i guess kana ndoramunonzwawo futi pandoimba ngatisapiwe pressure mm, ngatisachive zvinhu zvakaita sezvezvi kuti haa mufana wangu takazodai tozokwanisa kudai and kana mwari vatipa chipo isusu andini mwari vanogwira vanhu zvipo vakugovira kuti ayo Uchatamba bhora uchi, kana kuti uchaimba kana kuti uno- uchaita zvekutamba handi chitori mauri uchatozvitanga ndizoti uchazvitanga rini kana uchazvitanga paunotanga paunozoenda nechipo chinozokupa brain dzekuti ufunge iwewo kuti takazoita zvemadrugs zvinozonyatsotipa power chii kana ivo vari mwari vakatongokupawo chipo kuti iwe chena unoda ichi saka chaunenge wauda kuzoeda nemadrug chinenge chachii simba ripi rekuti iro ndozoti a ah, ndozowana simba ndozowana energy ndozofokasa ndozonyatsofanika kumangoma they usually say ha mangoma unodhoma ipapo wakangodai mazvinhu zvaunotanga kufunga but in i believe kuti hakuna chinhu chakadaro hakuna zvakadaro because tiri kutongozviita kune vari futi vari kutongozviita toti au ah, vakato but unotobvunza kuti mune zvamukuonawo nezveizvo toti amaya ah, ndimwari mwari vakatoisa chipo acho zoti unotoenda hapana chikuda kuspaiswa hapana chikuda kumboedwa kana kuita sei saka zvikurusa madrugs haana kutinakira haana handikurudzira hangu vanhu kuti vaite zvinhu zvakadaro

Yeah, so I'm with my brother here. It goes by the name 96. Ndo atikaita naye matuna mtuna and uh, the process was hapana zvakawanda zvakamboitwa pakango paingova nebeat and tine song yatada kuita isiri iyoyo and tazongoti anga ah, tichishandisa beat iri pamba tongonzi korasi so eh, madhuna mutuna takaishanda natiz sezvamunoziva chakaitika ndechekuti taida kutoshanda imwewo song yanga yakaipa futi chofanira kutozoita mm, tofanira kuita ndobva tazotora beats Hairo biti ndobva ratiba moyo. Uyu anga ane malines ake madhuna mutuna echorus. Ini vana rizongopfekerawo vhesi rangu haa ndobva tagadzira banga. Yamari.
banga Ah, zvinhu zvo handikwanisi kutaura ndoti chii but zvinotongonakidza zvine kavibe

kweda icho muchinatsokuudzana zvasiyana nekuti munhu abva kuti eh, kanti rinozongoyara vhesi zvatosiyana nekunge muri panzvimbo imwe chete nepaipi pekuti unozongonzwa wese vhesi kana kuti waunza vhesi mm. eh, zvinondiinspire big time pakuti musikana anga achitopisa zvekudaro kutoshanda naye panguva yaari mahwani zvekutoti honestly speaking munhu wese ari kushanda nanisha nyange akapuwa ani izvezvi munhu hee Ah, in fact ndingati hapana munhu asiri kuda kushanda nanisha izvizvi so inini opportunity hombe yandakatowana ndaishanda True, true. ndobataya true taita zvihombe ende mukuita zvo Eh, ipapo i think ndingangoti maybe inyaya yevibe yekutongoziva artist wako kuti anoenderana nezvipi pane zvimwe zvekutogona kuda kuridza sungura nisha haasi wesungura haasi werumba saka kutongoziva type yesound yatofanira kumupa saka inenge iri nyaya yevibe kazhinji kacho mm, tsamwa kune labor shampopo vibe rangu eh, inonzi ugly before nemamwe andakangana but mazhinji acho nditi ndakamaita ah, ivayo chete iwe chete Ah, ana distance ana distance ndakutozotaura distance kapa Ne, ne. andikuona nerudozvarunoita ndandangoikanganwa pa ndini ndakamaita mazuva omwana ah pana vanenge varipo patoita mainterview ava ungonzwa here vatikanganisa vibe redu unzwa ah. let's continue haasi munhu akaoma kushanda naye zvekudaro nisha munhu wekuti since takuzivana tinombo tinonyanya kutoswera tese saka inyaya yekuzivana saka ini kazhinji kacho ndowanza kugadzira mabits nomusendera iye chake kuzongo yakanyora song itori ready toshandwa kare then totongorekoda yobuda iri benga yobuda iri less banger chero zvasazoita but tinenge tatopedza basa uye uye uye muone zvinoita mwari yeye yeah, yeah. uye muone zvinoita mwari zvinoita mwari 96 will never change rike demand you day hey, eh, jama uyu watatotitaita matunatuna tikapinda chazoramba

bad energy stay away from me vachachamisika mai vashami ezvokora sta toita mari ende zvinoshamisa zvinoita mwari mhm. toisa food patable zvinhu zvavaiti zviri impossible konhamo takatomboitamba sebor before long ten takange taona mari yandidi ndode mazero 8 ndorodza vavengi kunge 2008 ndobva ndarema but kwete zveweit ipapo panenge pazarurwa magetsi